Амма Аччыгый оҕолорун иитэр, үөрэтэр Туйаара уһуйаан тиһинэн үлэлиир музей Кыайыы Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сыллаах юбилейыгар турбут выставканан көрдөрөн биһиги билигин бу Амма нэһилиэгэр олорор ытык-мааны кырдьаҕастарбытын, ветераннарбытын эҕэрдэлиибит Улуу Кыайыы сэттэ уон биэс сылынан Кыайыы үбүлүөйдэрин билии ийэлэрбит, эбэлэрбит, аҕаларбыт, эһэлэрбит бары дьиҥ сахалыы куттарынан, ис сүрэхтэринэн иэйэн-куойан, үөрэн-көтөн, уруйдаан-айхаллаан көрсөллөрө биһиги харахпытыгар умнуллубатык халаан хаалбыт. Ол иһин биһиги билигин ветераннарбыт дьиэҕэ да олордоллор, биир кинилэри саныырбытын, биир кинилэри кинилэринэн киэн туттарбытын, кинилэри кэпсээммит оҕолорбутун иитэрбитин көрдүнэр, биллинэр диэммит бүгүн ити быыстапкабытын көрдөрө сыытабыт. Бүгүн Биһиги барыта бу нэһилиэк ийэлэрэ, эдьиийдэрэ бу тэрилтэҕэ үлэлээн барбыттара. Онно буоллаҕына Татьяна Ремеевна Невстроева диэн бу сэрии кэмигэр эмиэ бэриниилээхтик уолбаҕа сылдьан үлэлээн Тыыннааҕар эмиэ бу сэрии элбэх юбилейын биһиги үөһэттэбитин иитээччилэрбитин кытта элбэхтик көрсүбүт, ветераммытын ахтабыт, саныыбыт, кэриэстиибит. Уонна Елена Еремеевна Фасеева диэн бу Герой иньэ нэһилиэк диэн туттар Сулустаах ийэлэртэн үтэстэрэ буолар, элбэх сулустаах ийэ биһи уһуйаан көрүллээбитэ. Кинилэр бары кыыл оҕо кыылга сэрии кэмин оҕолоро буоланнар, үлэ-хамнас оҕону көрсөн, бу кыайыы үөрэтии тэҥҥэ үллэстибит дьон буолаллар. Бу Мария Гаврильевна Деркина Эргиннэр эбээлэрэ, маны оҕолоро-сиэннэрэ диэн буланнар көрөллөр, эбэлэринэн киэн тутта улааталлар, бу биһиэп эбит диэннэр көрөн-истэн киэн тутталларынан биһи эмиэ астынабыт. Ону куруук оҕолоро-сиэннэрэ билиҥҥэ түргүдүөллэр элбэхтэр, хос-хос сиэннэр кэлэн иһэллэр. Бу буолар кыайыы биир туга, туоһута. Онон биһи Мария Гаврильевнанан эмиэ киэн туттабыт. Онон кинилэр кыайыы үбүлүөйүн бу сиэннэр, оҕолор бары эбэлэрин ахтан-санаан ааспыттара буолуо диэн эрэнэбин. Розалия Романовна Малышева бу биһиэхэ аан бастакынан, биһиги уһуйааммытыгар бастакынан кини ветеран буолбута, тыл ветерана, ветеранынан киирбитэ. Кини Розалия Романовна билигин көрө олорор булаҥ, биһи киниэхэҕэ тыыннаах эрдэбитин тиэрдэбит. Бу кыайыы эрдэ уон биэс сылынан бэйэ урут кырдьык үчүгэйдик көрсөр этибит кыайыы күнүн. Онтон бу балаһыанньа биһигини барыбытын дьиэҕэ хаайда, муннукка тутта, бу олохпут өссө хайдах буолара биллибэт турукка кэллэ быһылаах. Ону биһигиттэн бу онтон ханаабытын түһэрбэппит, иннибит диги баран иһиэхтээхпит, битианнабытын өйдүөхтээхпит, кинилэр олохторун салгыахтаахпыт. Ол иһин дьэ бу битианнабытынан киэн туттабыт,